Merħba is-sif fil-għaxija aħna id-Danusan u magħna għandna lil Miss Universe Malta lesta. Iva.
Ħames minuti għal risposti minn naħa tiegħek. Nibdew? Xi tħoss jew x'ħassejt issa li taf li inti eh, se tirrappreżenta lil Malta? Kburija u onorata ħafna għax ovvjament ħa nirrepreżenta 'l Malta fuq l-livell internazzjonali u emozzjonata wkoll u eċitata ħafna ħafna għal Novembru. Ejja minn hemm.
Waqqa'! Waqqa'!
One down!
Li kieku kellek tipprova tiftakar mument ieħor, naħseb li tal-wieħed speċjali ovvjament meta għajtu ismek u rbaħt. Imma mument ieħor mis-serata li jibqa' f'moħħok? Dik l-image tal-familja tiegħi u l-ħbieb tiegħi, is-supporters kollha li kienu hemm għalija. Dak il-mument ovvjament meta rbaħt, it-tbissima fuq wiċċhom kemm bdew jgħajtu. Memorja speċjali ħafna. Barra li sirt taf li niġu minn xulxin mill-bogħod, sa niġu minn xulxin mill-bogħod, in-nanna tiegħi, vera ommi u n-nanna tagħha jiġu minn xulxin, fis-serjetà. Nista' nikkonferma. Ġralek xi ħaġa daqsxejn stramba wara li rbaħtek? Kont qed nistenna li nirċievi naqra messaġġi, imma l-ammont ta' sapport li rċivejt wara li rbaħt fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali sorprenditni ħafna u qed inħossni grata ħafna għaliha. Din il-kompetizzjoni u xi oħra li ġieli kellek, Għad kellek xi wardrobe malfunction? Le, ta' mhux din il-kompetizzjoni u laqas l-oħra li kont għamilt, iżda ġieli ġrat ġewwa fashion shows, I mean, the show must go on. U inti qatt ma ġratlek imma? Le, le, qatt ma ġratli. A jien biex inserħilkom raskom ġieli ġratli. Lilek?
Kif inti minn Tas-Sliema? U rrappreżentajt il-furjana. Fehmilna naqra din. Fehmilna. Iva, jiena trabbejt tas-Sliema, imma ddeċidejt biex nirrappreżenta l-Furjana l-ewwel darba li ħadt sehem fil-Miss Universe Malta 2023. Kont saqsejt x'lokalità ħa nuża u kien hemm ħafna nies li jridu jirrappreżentaw tas-Sliema u mbagħad qisu l-lokalità oħra li kienet speċjali għalija kienet il-Furjana ħabba missieri għax kien goalkeeper tal-Furjana.
Dart jispjega tul. Issa meta erġajt dħalt, kont għatlu d-direttur, għatlu Alan, għatlu Furjana żgur. X'inhu xogħlok proprja? X'taħdem inti? Għax din interessanti nkunu nafu. Bħalissa Miss Universe Malta 2025 full time. Qed naħdem ukoll ma' Richmond Foundation bħala Mental Health First Aid Instructor. Huwa xogħol importanti ħafna ħafna għalija għax ikolli l-opportunità biex Neduka n-nies li ovvjament jirreġistraw u jiġu għal dan il-kors ħalli jsiru mental health first aiders. Kien hemm ħafna kummenti, kif għedt inti. Kien hemm xi wħud li m'għoġbukx u li kienu daqsxejn negattivi u kif irreaġixxejt? Naħseb il-kummenti li kien hemm li kienu negattivi u li affettwawni kienu kummenti fuq nies oħrajn. Jiena nemmen li. Kelma żejda tista' tweġġa' persuna, ġifieri importanti ħafna li nkunu konxji fuq dak li ngħidu għax ovvjament nistgħu nkissru persuna. So importanti ħafna li nkunu naqra iktar attent fuq dak li niktbu fuq is-social media. Iggradwata fil-psikoloġija, hux hekk? Iva. Għeniet hekk fil-modeling, fil-kontest li għamilt? Ħafna, ħafna.
Il-psikoloġija importanti biex tkun taf lilek innifsek aħjar. kif ukoll in-nies ta' madwarek biex titkellem u tirreaġixxi b'mod empatiku u għalhekk naħseb importanti ħafna għax ovvjament qed tintaqa' ma' ħafna nies, anke nies minn kulturi differenti, ġifieri essenzjali. Toħroġ minnek mal-ewwel. Iva.
Niflux jew takkuna? Takkuna issa u la Miss Universe Malta 2025, suppost dejjem bit-takkuna. L-aħħar waħda tajjeb. Il-mużika meta tmorru fuq il-catwalk dik intom tagħżluha? Le. Le.
Issa, mela ħagħmilek did-domanda. Li kieku kellek id-dritt li tagħżel il-mużika li ħa takkumpanjak, tajjeb, liema kanzunetta tagħżel? Jien inħobb ħafna l-mużika, ġifieri naqra diffiċli għalija di. Imma kieku kelli nagħżel hekk kanzunetta li għandha messaġġ sabiħ,